tan karaa gaaddisa sinqii iimaanaatiin ergitan deebisaan tan teeysan akka armaa gadiiti. Waa hunda dura Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Gaaffiin dura akka jettu Namni yoonii fi dhiiraa fi dhalattiis qalama bunnii yookiin gartee gurraacha, adii, magariisaas haa ta'u godhate akkami? Deebisaan hukmii shari'aa keessatti dhiiraa fi dhalaanis mataa gurraachoomfachuu takkaahuu waan nama gurraachoomsu'uuf godhachuun haraami. Ammoo bunni dhiiraa miti, dhalaan jaarsa isiitiif, ifiifillee mataa ifiitiifillee godhachuun, garuu godhattee karaarraan deemuun, ajnabii keessaan taa'uun isiirratti haraami, godhattee bakka kophaa teessutti akka agartee qalama bunniifi kanaa kana godhachuun homaa hin qabu. Ammoo wanni gurraachoomsu isiirratti haraami. Gaafiin itti aantu akka jettu mee intalti muslimaa takka ta rabbii isii uume kana khaaliqa irraanfattee yeroo duuti itti dhuftu diqqolle yaaduu dhabdee if tottolchitee bareechitee kofoo fi biloozaa fi qamisa adda addaa huccuu qaama siidhaa qabdu taa'aa siitii fi dura siitiinis bakka gartee silaa ilma dhiiraa harkiftu kana cufa huccuu akkasii uffattee mataa gadhiiftee mikiyaajaa fi balakka jinnii cufa ofitti gootee tana gubbaadhaan tan gartee suuraa siidhaa qilleensa addunyaa irra gadhiiftu hukmuun sii maali? Ta duraatii dhaluma akkasii cufaafu odoo san qofa hin tahin dhamsii dhaamamuuf hukmii shari'aa deebisaa keessatti ta duraatii wanni shari'aan islaamummaa intala dhalaa takkaan dhiira keessa hin taa'in dhiiraa wajjiin nyaatin dhiiratti hin makamin nama halaal kee hin tahin wajjiin hin jiraatin akkuma san kafana firraa fuutee hijaabaan maletti qaama if qulliftee hin deeminiin dimokiraasii mirga si dhiibuudhaa miti tika siiti maaliif tika siiti intalti dhalaa takka yeroo akkasitti iftuuf tolchitee deemtu Qaamni isii kun maal ja'a? Qaamni isii, isiin afaaniin hin jettu malee, qaamni isii maal ja'a? Ani ta namayyuuti, ani ta namayyuuti ja'a qaamni isii cufti. Qaamni isii akka jirutti dhiira yaama jechuudha. Namnummaan isii ilaalee qalbii waatti hin alli- eh, hin ayliifne hin jiru jechuudha. Rabbiin kabajaa isii tana eeguudhaafiiti. Akka gartaa hattuun yayyiin isii tana goroorra irratti hin yaafne. Intalti tun sababaa kanaan tokko yoo zinaa itti godhe katti godhu kun garatti hin fuudhu isii itti sablata. Yaa gabrittii rabbi ati intala haawaati maaliif akkana if sablifta if qaaleessi if irra kisheessin jechuuf islaamummaan intala dhalaa waan akkanaa dhorkiti. Tanneen ammoo hogga waa namni toltuu yaadee fi waan akkanaa dhiisi ja'aniin humaa sin laaltu yookiin fedhii tiyya ta jettu waa takka haa beeytu intalti dhalaa takka dhiira tokko ol heerumuu hin dandeessu. Akka isii irratti haraam ta'e beekuudha qabdi. Dhiiraatu afur fuudhuu danda'a malee. Gaafa immoo akkasitti tolfattee deemtu Keessaahuu suuraa addunyaarra gadhiiftu if gurguruudha bar. Kanummaan arraan tana boru suuraa sii kaayyatu kun yoo boru fuudhe ka biraatis suuruma sii tanaan yoo deeme dhalaa meeqaa bultiin sii ajooytee tortortee bultii dhabde duuba. Suuraan sii bakka cufa jirti. Tanaaf jecha Tanneen akkasii akkas tahuu keetiin Rabbitti homaa hin irriftu. Islaama dhalaa muslimaa taate akkatti illee homaa hin irriftu. Wanni ati irriftu dura mataa keeti. Lammeeysaa gurri ati balleeysitu gurra haadhaa fi abbaa keetiiti. Sadeeysaa wanni ati ajeeysitu bultii teeti namnummaan suuraa akkasii bakka cufa si arku yoo iimaanuma qabaate sii nama cufaan ani tanaa na arkaa na arkaa ju kase tana fuudhu suni durumaanuu iimaana hin qabu waan dandeessaniin dhalaa akkasii rabbuma kadhaaf malee ittuma dhiisaa guyyaa isiin sheenaatti boochuu dhufa addunyuma irrattu gaafiin lammeessaa akka jettu obboleettiin teenya takka Intalti dhalaa takka tan namoota adda addaa wajjiin gartee geelootaa wajjiin galtu geeloowwan siidhaa kun yeroo gartee haasawanii shaayiitiis ogga gartee nyaataatiis wajjiin galla if eeguu hin danda'an hamarraa yoon toltuu yaadeen yaadeef hanjamaa natti godhan muxawwittii yoom akkanatti waa barte yoomi assa Karaa sheyxaanaa ka isaan aadaa godhatan kana toltuu yaaduudhaaf jecha ija hamtuun hin laalama. Mee ani maaltu narra jira? Deebisaan ta duraa namni beeku, namni iimaana qabu, ka boruniin du'aa beeku cuftuu dhiiraa dhalattiis nabi rabbii gaaf tokko gaafatanii hamarraa gaafatan. Zikru akhaaka bimaa yakrah, obboleeytii tee haa taatu obboleeysa kee hoggaa jennu ka wajjiin dhalatan jechuu miti bar, namuma tokko waan isa bira teeysee dubbachuu hin dandeenye isa duubattuu, isa duubatti dubbachuu dha je'een nabiin. In kaana fii akhii maa aquul, intalti san waan jennuun san yoo qabaatte hoo, yookiin sharmuuxa taate, yookiin gartee sigiggaalummaa ta hojjattu, ta gartee farshoo dhuydu, ta waan akkanaa sijaaraa,

Akka dhalaan hedduun akkas ja'an akkas ja'an akkas jetti jetti jetti san garte suni hasaaraan. Tanaafu namni hoggaanii fi nama hamatu jecha rabbii haa yaadatu. Jecha rabbii jecha rabbii akkamju tokkoon keeysan Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhiihi meytaa jedhe. Mee isin keeysaan obboleeytiin takka, intalti muslimaa takka, laal beela beela feete qabaattu, nama du'ee lubbuun irraa baatee tortore tokko fuudhanii dura yoo kaayan, foon namaa, nama du'e ka tortore, nyaadhu yoo je'aniin nyaataa? Hin nyaattu. Akkasii beekaa jee duuba. Namni nama nyaatu akka nama gartee meeyta san nyaatuuti. Duuba tanaaf jecha namni nama hamatu nama tokkotti humaa irrifne if hasaarse. If if saaxil godhe fuula rabbiitti. Tanaaf jecha wanni sirratti jiru

Akka waan atiin tun jaalatteetiti rakkinaaf teeyse garuu ammo atummaan yooniifi dhuguma saniin laalaan iimaana keetii ka si jiraattu taate waman yattaqillaah yaj'al lahu makhrajaa rabbiin furmaata siif godha inshaa allaah yoo bultii hin jaarinis rabbi bultii si jaarsa namoota akkanaa wajjiin ammoo yoo ka jiraattu taate bultiin jaaramuullee ni jabaattii beekkadhu. Gaafiin itti aantu akka jettu. Namni tokko salaata halkaniitii fi salaata guyyaa keessatti jahrii yoo godhe akkam? Deebisaan salaanni guyyaadhaa yoo gartee akka salaata duhaa ka jettu faa taate guyyaa salaata sagaleen ol fuudhanii salaatuun hin jiru. Yoo jum'aa fi ciidaa fi kusuufaa fi akka salaata gartee istisqaa yoo ta'e malee. yoo san tahe malee salaata guyyaatiin baana ammoo halkan akka feete filannaan si bira jirti jaariis godhuu dandeessa sirriis godhuu dandeessa daliila jaarii godhuu irratti salaata halkanii nabiin gaaf tokko alayhi salaatu wassalaam abdallaa ibnu mas'uud oduu karaa deemuuti mana keessa alatti dhagee bar eda Akkadhattiin bar sagalee tee si dhaggeeffadhee jennaan odoo yaa ergamaa rabbii na dhaggeeffattaa na dhaggeeffattaa beekee silaa tolchee bareecheemi jeen duuba. Duuba tanaaf jecha ol fuutee qara'uus ni dandeessa sirrii godhuus ni dandeessa rakkoon takka hin jirtu.